my country pipo una welcome back to my channel today bella fans don come out come give beauty better woto woto after she win the award for trend up award wey be say she and bella dey for the same category and also soma don come out come change e appearance and e fans dem don come out come call am out according to dem, dem no fit cope with dat type of new look wey Foma dey look. So onto Bella matter with um Beauty, Beauty and Bella dem nominate dem for di same category for di Trends Up Award twenty twenty four. Now Trends Up Award main talk say na award wey be sey dey do for influencers and con ten t creators. Just as dey get Headies for musicians and dey get AMVCA for actors and actresses, so Trends Hub just na just for con ten t creators and influencers only. So di nominees for dat particular category of award, di award na Force of Lifestyle Content. Di nominees are Bella Okwagbue, Vicky James, Modella of the Level Up Season, Yhemo Lee, Beauty Tukura and Larry Hector. I know who be Larry Hector but I know the rest people wey dey for the list. On the meaning of the award The Force of Lifestyle Content, Min talk say influencers and content creators who commanded the highest engagement on and vitality power in lifestyle niches such as beauty, travel and fashion between March twenty twenty three to March 2024. So according to Bella fans, they talk say since Bella win her last year, she suppose win am again this year because na she na tick all the boxes according to them. Most of them dey claim to say Beauty actually buy the award with her money. You know to say even when Beauty win AMVCA, people come and call her out say she buy the award. This one now, she don buy am. Last year na Bella win am. This year, Bella fans dey claim to say na only Bella suppose to dey win that award forever. none of us know wetin be the unique thing wey be sey um make dem pick her but from my own opinion I no talk sey I see different things for the both of dem wey make Beauty dey more deserving than Bella. So make we see some comment for under this um thread award wey be sey people don dey shout since. The first person here say just tell us she paid for her award or she opened her toto wide.

So make we say make we analyse the people wey dey for the category one by one because me una no talk say I no get fave. Any I fit talk good about person today tomorrow I dey drag the person. For Vicky James, Vicky James when it comes to fashion she tick the box but when it comes to travel that girl we never see where she travel go since between March twenty twenty three to March twenty twenty four because the award na between March twenty twenty three to March twenty twenty four. For Yemoli, Yemoli get the lifestyle because we dey see am, he and he, he girlfriends wey dey give us gbas gbos and all of that, and we dey see him get fashion. But the traveling, I no really know how far he don travel so far for between that year, but he no tick that traveling own for me.

better news to take talk about for a very long time now. Uh-huh. Lola no dey go any podcast, she no dey go any interview, we no dey see her for television, nothing, nothing. Let's be honest here. The only thing wey be say we fit talk say she dey try for for all those boxes wey be say the criteria for that category na only for the fashion. She dey try for fashion, but go to her IG page, it doesn't look entertaining. For beauty, on the other hand, if you go to her IG page, you go see say last from last year till um this year march wey be say the the award the category award the duration of time wey dem take calculate the whole criteria for the award you go see say her IG page dey booming it is not looking boring at all me and Neo don dey in the spotlight since last year December till um that march

na your family, your life, your relationship, na lifestyle they categorize them for content creation. Lifestyle, now they call that type of thing. So I not see a reason why person go win award, everybody go they cry, they shout, say you no win am, you no suppose win am, you no deserve am. Beauty win AMVC award, they say she buy the award. The same beauty where we say everybody come and say she did broke. Where she can't see money, they buy AMVC, still use and they buy trends up. When Bella win her last year we no hear any noise, una no disturb us, Beauty fans no accuse her of anything, Beauty don win this year everybody dey say she no deserve am, she no deserve am, is the the award the the name wey dey after the award na Okoagbe na im una see for there? Is it that another person no dey allowed to win award apart from Bella? You guys are just pained and all this tanship wey una dey do dey very annoying sometimes. One thing about life be say once person win, when people win and you no dey happy for them, you yourself you no fit win. If una check me for this my channel, anytime wey be say any housemate dey celebrate birthday o, dey win endorsement o, I dey always dey so happy for them even if I don drag them before. Na so e suppose be. So once person win, clap for the person and keep it moving. Stop complaining and stop being a sore loser.

dat thing wey I put for teeth e no fit am in any way so de first person here come come out come call am out come say at his age boyfriend girlfriend no one get sense kai dat one so remove dat foil paper from your mouth you think say e fine de next person say cry me a river nai suma will do him another one say too much of everything is bad is not looking good on you bro another person say he can't even talk properly with it o talks as if his mouth is numb de next one say childish Di last pesin say, Una sure say dis one go fit close mouth again for dis life? So mada of kolo na una dey use dey na una dey take seriously? Una no know Soma? Im just dey like play, e like play well well and im dey like press pipo neck, im dey always want make dem dey tok about am, um do am so dat all of us go laff. Me wen I first see di video, I first laff. before i come comport myself come start to dey record this video wey i dey do so ma gang mo na no take am seriously eh na joke the guy na omo were we all know say na kolo na so no be today never make soma happy una take care una bye